עס איז געווען פאר אפאר יאר צוריק ווען עפעס א בחור, לא עלינו א אינגער בחור, האט זיך נישט גוט געפילט, בקיצור געגאנגען צו א דאקטער און איז געוואר געווארן ער האט לא עלינו לוקעמיע און דארפט א שתל א שתלת מח עצם א שתלת מח עצם איינער פון די גרעסטע עסקנים דא פון רפואה האט אים אוועק געשיקט ער איז דא איין דאקטער א יחיד מומחה אויף די אפעראציע וואס ער האט געדארפט א שתלת מח עצם א יחיד מומחה אין עפעס א מדינה הנידחת דארטן אי הנידחת דארטן א ווייטע עק וועלט.

איז דער דאקטער האט געוואלט דורכערס אן אפעראציע מיט צען טעג וואס צו ווייל דער ער האט נישט קיין דער מעסער איז נישטא דער גוטע מעסער וואס ער דארף אויף דעם אפעראציע איז נישטא ער זאגט ער ווייסט נישט ביז היינט צו עס איז געווען אמת צו עס איז געווען א תירוץ אבער אזוי האט ער געזאגט ער האט גלייך מקבל געווען ס'איז גזירת שמים אויף דעם האט זיך געיאגט אפעראציע צוויי הונדערט טויזענט דאלער געב ער ער האט דורך גענומען צענדליגע ציגייערס שמים, דער רבונו של עולם האט זיך רבוש ע נישט דער דאקטאר, אבער די משפחה האט זיך אריין געמישט, און די משפחה און מרחביה זיי האבן איבער געקערט וועלטן און פאראציגט געווען צו מארגנס, וואס איהם האט געזאגט אז דער תירוץ איז געווען אז ס'איז אנגעקומען א מעסער פון דייטשלאנד, ס'איז אנגעקומען א מעסער פון. בקיצור די אפעראציע האט מצליח געווען. אבער מען איז געוואר געווארן נאכן אפעראציע אז עס איז געווען עפעס א געפערליכע פארברעך אז דער אז דער וואס מען האט זיך ארויסגעפארן צו א דאקטער וואס עס קאסט צוויי הונדערט טויזנט דאלער ווייל ער איז דער יחיד מומחה נישט ער האט געמאכט די אפעראציע מען איז געוואר געווארן זיין סגן א צווייטער וואס דאס האט מען געהאט דא אין הדסה אויך דער אינגערמאן האט מחליט געווען יעדן טערמינען ס'איז נישט ער ס'איז דער רבונו של עולם שטיל איך האב דאך געצאלט די צוויי הונדערט טויזנט דאלער איך געקומען צו אים.

נאכאמאל צוויי הונדערט טויזענט דאלער און מען פארט ארויס, און מען פארט ארויס, מען איז אנגעקומען דארטן איז דער דער גרויסער דאקטאר שוין אלט געווארן, און דער וואס איז ממלא מקום דער וואס איז היינט געווען דער דאקטאר איז געווען דער סגן דער וואס האט געמאכט די פריערדיגע מאל די אפעראציע, און אריינגעהייצט אים אנטבוידיגען. און איך האב דאך געמאכט די פריעריגע אפעראציע, א זאך וואס איז מיין ארבעט איך נעם נישט נאכאמאל געלט, א זאך וואס איז מיין ארבעט איך איז אויף מיין אחריות איך נעם נישט נאכאמאל געלט, און בקיצור נישט גענומען נאכאמאל געלט, נער היינט געזונט און פריש אבער פארדינט די צוויי הונדערט טויזנט דאלער, אז האט נישט גענומען נאכאמאל צוויי הונדערט טויזנט דאלער, אז זאגט די אינגערמאן אזוי, עס האט דאך אויסגעזען דעמאלטס אזוי א עק וועלט א פארברעך, איך בין געפארן צו דעם דאקטער, א צווייטער האט געמאכט די אפעראציע.

ער וואלט נישט ערווארט, ער וואלט נישט שטיל געשוויגן אויף דעם, איר פארשטייט? בקיצור, וויסט וואס דאס הייסט אז מען פארשטייט אז אלץ פירט זיך פון אויבן, אפילו א פארברעך, ס'איז אלץ אבער פון אויבן, און אלץ מיינט נאר דיין טובה, און אז דו ביסט א מבל דעת האסטו עס אינזין, ס'איז געווען א טובה דאס, דער וואס האט זיך געפירט דארטן אז נישט דער דאקטער, דער גרויסער דאקטער האט עס געמאכט, אז ס'האט אים נישט געקאסט, אז ביסט מבל דעת, וואס זעסטו עס שפעטער? ווייסט דאך וואס ער האט געזאגט דארטן. אז מען פירט חתן און חתן כלה פירט מען צו די חופה פירט מען מיט לעכט, פארוואס? לערנט זיי אויס די ערשטע כלל, האסט זיך לאזן פירן זיין לעכט, מען פירט זיי דאך מיט לעכט, האסט זיך לאזן פירן זיך לאזן פירן. איך בין געווען אין פאנאוויטש, איז געווען א מגיד שיעור אין שבט קטן דארט, מען האט געהייסן הרב נפתלי נעווענצאל, א גרויסע תלמיד חכם א.

און דער רב נעבענצאל, ר' נפתלי נעבענצאל זכרונו לברכה, ער איז געווארן א עלטער זיידע, די ערשטע איר אייניקל, געהאט א מנין נעץ, איז עפעס א בחור א תלמיד זיינער האט אים געקויפט א לויה, ערשטע איר אייניקל, א עלטער זיידע, און א מויד, און געמאכט א משב בית און אלע האבן געשריגן מזל טוב, עלטער זיידע געווארן, עלטער זיידע, אה! אלטע איז מלכ. ער האט אבער נאכן דאווענען צוריקגעפארן בחור האסט נישט געדארפט מאכן דעם גאנצן רעש, האסט נישט געדארפט מאכן דעם גאנצן רעש, זאגט אים וואסי? מיין עלטער זיידע זאגט אים דא ביי דעם מנין האט געדאווענט איינער וואס האט געלערנט מיט אים אלס בחור די זעלבע גיל און ער האלט נאך פארן ערשטן קינד ביי מיר די ערשטע איר אייניקל וואס האט געדארפט מאכן די גאנצע וואש האט ער מיר געזאגט ער דער חבר האט איר גענומען דער חבר האט איר גענומען דער וואס דער חזון איש האט אים געזאגט אז זי מאכט השתדלות גענוג. גענוג, מער נישט מאכן השתדלות. זאגט ער, דער חבר וואס האט נישט געהאט די קינדער האט איר גענומען. זאגט ער, פארשטייט זיך, זעט אויס א שטן, א מעשה שטן, ס'ענדיגט זיך נישט אין שידוך, א טרעפיק, זיי צוקומען צו דיין, העסטו געוואר ווערן אז ס'איז געווען א מלאך רחמ, ס'איז נישט געווען קיין שטן. אין קיין שטן. ס'איז נישט נאר ביי שידוכים, ס'איז ביי אלע עניינים. אלע עניינים, ארום און ארום. איז דאך דא טייטשט אין מהרס א, די גמרא זאגט אין סגולה ספר מהרס א, זאגט אין די גמרא זאגט אין נדה ל' א, דרש רבי יוסף מאי דכסיב אודך השם כי אונפתא בי, יושב אפך יתנחמני, אודך השם כי אונפתא בי, דרשנ'ט רבי יוסף וואס דאס טייטשט בשניי בני אדם שיצא לסחורה, ישב לא קוץ לו אחד מהם, ער האט נישט געקענט פארן, ישכר מחרף ומגדף, ישכר מחרף ומגדף, ער קען נישט פארן נעבעך. די ימים שומר שתבוא ספינותו של חברו בים, אז דער חבר איז דערטראנקען געווארן ים, ישכיל מודה ומשבח, האט ער אנגעהויבן צו דאנקען, אויף וואס האט ער געהאנגען צו דאנקען? אויף וואס? פאר דעם וואס ער איז געפאלן א קוץ, אז ער איז נישט דערטראנקען געווארן וועגן דעם קוץ. וכך נאמר איש ואפכו סנח מיינע, זאגט דער חידא, וואס איז שווער געווען רבי יוסף, זאגט מאי דכסיב ואודך השם כעון נפתו בי ישוב, וואס איז אים שווער געווען, וואס איז אים שווער געווען דעם פסוק, אז ער קומט מסביר זיין מיט א מעשה, וואס איז געקומען דעם מזל? ער קומט מזל זיין מדוז'ע ווי דער רבי יוסף איז שווער געווען שטענדיג מדאנקט דעם רבונו של עולם דאנקט מען אז מען איז אריבער דאס און ס'איז ברוך השם געראטעוועט געווארן עס איז געווען א נס דא אודך השם כי רנפת בי אויף רנפת נאר אויף דעם דאנקסטו גייסט נישט ווייטער אויפן הצלה אויף רנפת האסט זיך דא אפגעשטעלט זאגט רבי יוסף ס'רעדט זיך ביז שני בני בנו של הצלה זכור אינאיינעם איז געפאלן א קוץ און ליומא שטובא שנאבען חביות ונוסעו בים א יענער דער טראנקען געווארן איז אויף וואס האט ער געדאנקט? אויף וואס האט ער געדאנקט? אויפן קויץ כי הוא נפתה בי. ס'האט דאך אויסגעזען א קויץ, ס'האט דאך אויסגעזען א שטן אבער ס'איז געווען מלאך רחמים. וואס ווילסטו וויסן? טייטש דאך איז דא, דאס איז אים שווער געווען, אויף וואס טייטש אותך השם כי הוא נפתה בי? אויפן הוא נפתה דאנק איך? און פארוואס השם רחמים? זאגט ער ווייל אותך השם וואס דיך האט געמיינט הוא נפתה, דאס איז געווען רחמים איז געווען. שיט, איך וויל דיר וועגט א שטן, א שטן, דאס איז געווען רחמים. מסיימען דאך איז דא דארטן א עוד חו גימטריא איין און דרײַסיק קייל, חסד קייל כל היום, חסד קייל, און וואס האט דיר אויסגעזעהן אן אפטער דאס איז געווען חסד, על כל פנים אז אז ס'פירט זיך אלץ פירט זיך. רבי יצחק עהרענפעלד דערציילט אז זיין מאמע. זיין מאמע האט דערציילט אז ביי איהר מאמע איז איינגעשטאנען רבי שלום אליעזר ראצפערטער, א הייליגער ראצפערטער איז איינגעשטאנען ווען ער איז געקומען דארטן אין שטעטל זייער תשנד איז ער דארטן איינגעשטאנען און ס'איז געווען א יאר פארן קריג איז איהר זיין מאמע'ס מאמע זיין מאמע'ס מאמע אריינגעגאנגען צו רבי שלום לעזער און האט געוויינט, זי איז געווען אלמנה און געהאט טעכטער אויף שידוכים, עלטערע טעכטער, איינע פון דעם איז געווען רבי יצחק'ס מאמע אויך, עלטערע טעכטער אלע האבן חתונה, אירע טעכטער גייט נישט קיין שידוכים, זי האט זיך צעוויינט, האט רבי שלום לעזער איר געזאגט, ס'מוז אזוי זיין, מען טאר נישט פרעגן קשיות, זי האט געווארט עפעס א ברכה, הבטחה, זי האט געוואלט מחזק זיין, ס'מוז אזוי זיין, מען טאר נישט פרעגן קשיות. האט געזאגט דו זאגט ס'איז נישט אריבער א יאר מ'האט גוט פארשטאנען אז וואס? אז די נאצי מחשבים זענען אריינגעקומען און די אלע מאמעס צו פיצלעך קינדער האבן אלע געפירט צום פייערער ווייל זיי נישט געווען כשיר לעבודה די מאמעס מיט די קינדער געפירט צום פייערער נאר די וואס האבן נישט חתונה געהאט זענען געווען כשיר לעבודה זי מיט אירע שוועסטערס די אלע וואס זענען געשטאנען זיי זענען געבליבן לעבן זענען געגאנגען צום ארבעט און זענען געבליבן לעבן און זענען געראטעוועט געווארן רבי צדוק זי איז אויך דארטן א קינד. זאגט ער זיין מאמע מיט אירע שוועסטער זענען געהאלטען מיט אים פארוואס? ווייל זיי זענען נאכנישט געווען כקלות נאכנישט געווען כקלות אפשר זעט אויס א שטן אבער עס איז מלאך רחמים עס פארשטיי מען נישט עפעס און זיי כאטש די גמרא זאגט דא איז דא א פסוק השם פארך בקרב שנים חיי בקרב שנים בקרב שנים תודיע ברוגז רחם תזכה די אלע פעולות פונעם אייבערשטן איז לטובה. נאר נישט שטענדיג זעהט מען עס גלייך, פה השם פעלך בקרב השם גייט אריבער יארן זעהט מען חיי אז דעס דאס האט דיר אויסגעזעהן א סכנה ס'האט דיר מאריך ימים געווען חיי דאס איז נאר וועגן דעם האט מען געלעבט בקרב שנים תודיע אז ס'גייט אריבער יארן זעהט מען אז ברוגז ס'האט דיר אויסגעזעהן רוגז דאס איז רחמ ט ס'גייט זיך ווען רחמ ט.